Köplenç adamlar durmuşda näme etjekdikleri barada gürrüň edýärler. Iş, söýgi, gezelenç, dynç alyş. Ýöne siz biziň durmuşymyzyň nähili gysgadygy barada pikirlenip gördüňizmi? Ortaça biz özümiz üçin näçe wagt sarp edýärkäk? Dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetlerinde işleýän alymlar bu zatlary biziň üçin eýýäm hasaplapdyrlar. Bu sanlar sizi haýran galdyrmagy mümkin. Siz özüňiziň durmuş ukybyňyzy nähili peýdalanýarsyňyz? Häzirki wagtda jemgyýeti öwrenýän alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, ortaça adam ýetmiş dokuz ýaşa çenli ýaşap bilýär. Elbetde, siz Monako ýaly ýurtlarda ýaşaýan bolsaňyz, siziň ýaşyňyz togsana çenli baryp biler. Bu zatlardan başga-da, biziň üýtgedip bilmeýän zatlarymyz bar. Iň esasy zat, biziň bedenimiz. Siz günde ortaça sekiz sagat ýatýar diýeli. Bu siziň ömrüňiziň üçden bir bölegi bolar. Pikir edip görüň, ýigrimi alty ýyla golaý ukuda. Ýaňky ýetmiş dokuz ýaşymyz eliçe gelýär. Bu lintek başlangyjydyr. Ýewropa döwletlerinde mekdep üçin ortaça on-on iki ýyl sarp edilýär. Günde sekiz sagat, hepdede bäş gün, bir ýylda otuz alty hepde bilim almak üçin sarp edilýär. On ýedi million sagada golaý mekdepde geçirilýär. Duruň, duruň! Intek mekdepden öýe berlen ýumuşlary ýerine ýetirmek üçin sarp edilýän wagty hem hasaplamaly. Mekdep döwründe onuň üçin ortaça ýigrimi bäş müň sagat sarp edilýär. Bu bolsa ýaňky elli üç ýylymyzdan üç ýyl aýyrýar. Mekdepden soň institut ýa-da uniwersitet gelýär. Bu bolsa biziň elli üç ýyl ömrümizden ortaça ýene bäş ýyl aýyrýar. Hemme zat gowy bolan ýagdaýynda ortaça kyrk sekiz ýyl ömrümiz galýar. Eger-de siz ýokary okuwyňyzdan soň gowy işde işläp, durmuşda saýlan käriňizde belli bir sepgitlere ýetjek bolsaňyz, siz hepdede kyrk sagat işlemeli bolýarsyňyz. Eger ondan köp bolmasa. Elbetde bu hasabymyza her ýyldaky iki hepde dynç alşymyzy goşmak gerek. Ine ýene azyndan on ýyl ömrümiz gelip çykýar. Ortaça otuz sekiz ýyl ömrümiz galýar. Elbetde siz wagtyňyzy tygşytly ulanyp bilersiňiz. Öýüňize ýakyn ýerden iş tapyp, işiňize takside gidip gelip. Ýöne, köp maglumatlara görä, ortaça adam ömrüniň bir ýarym ýylyny ýolda geçirýär, öýden işe, işden öýe. Bu bolsa hakykata seretsek iki ýyla golaý wagtyňy alýar. Hawa, hawa, ömrüňiziň iki ýyla golaý wagty ýola sarp edilýär. Seredip otursak, ömrümiziň otuz alty ýyly galdy. Geliň indi iş bilen okuwy bir gyra aýyralyň. Ünsümizi biziň bedenimize zerur bolan nahardyr beýleki önümlere jemlesek, ortaça ýetmiş minut sarp edýäris. Bularyň ählisi bedenimiziň kadaly işlemegi üçin gerek. Biziň bedenimiz ilki alyn ýetmiş dokuz ýyl ömrümiziň otuz iki müň sagadyny iýmit siňdirmek üçin sarp edýär. Bu bolsa ortaça dört ýyldyr. Otuz iki ýyl ömrümiz galdy. Öý işleri, durmuşdaky meseleler. Olarsyz nirä gideli? Bular günde bir sagat wagtymyzy alýar. Seredip otursaň, indi bolsa ýigrimi dokuz ýylymyz galdy. Nähili gülkünç bolanyna garamazdan, biziň bedenimiz özüni arassalamaly ahyry. Aşgazany boşatmak üçin jemi-ýeni üç aý sarp edilýär. Munuň üstüne telefonda oýundyr wideolary görüp geçiren wagtyňyzy goşuň. Bary-ýogy ýene ömrümiziň on alty ýyly galýar. Intäk bul hem soňy däl. Biz altmyş bäş ýaşymyzda pensiýa çykdyk diýeliň. Emma pensiýa çykan adamlar galan wagtyny şeýle gowy geçirip bilýärlermi? Statistika maglumatlaryna görä, pensionerleriň altmyş bäş ýaşdan ýokary elli göteriminiň haýsy hem bolsa bir keseli bar. Indi bolsa pikir edip görüň! Pensiýada keselleri bejertmek üçin ortaça näçe wagt sarp edilýärkä? Garry wagtymyz öňküden hem köp wagt gidýär. Has takygy statistika maglumatlaryna görä, ortaça on alty ýyl sarp edilýär. Ine, şol bir ýyl wagtymyz galdy. Şol bir ýyl öz ýüregimizdäki isleýän zatlara sarp etmek üçin, Ol ýaş wagtymyza ýa garry wagtymyza garamazdan sarp edilýär. Mysal üçin, siz ýaş wagtyňyz köpräk öz ýakynlaryňyza sarp edip bilýärsiňiz. Haçanda ulalanyňyzda möhüm işlere ýa-da başga şähere göçmek üçin sarp edip bilýärsiňiz. Ýaňky galan bir ýylymyzdan şol zatlary alyp boljak wagt ortaça ýylda on güne deň. Şonuň üçin siz bu durmuşa getirenlere minnetdarlyk bildirmek üçin Üç ýüz günümiz galýar. Ömrümiziň bäş göterimi. Şonuň üstünde pikirlenmegimiz zerur. Biziň pikir etmeli zadymyz öz bagtymyzdyr. Köp kişiler bir zatlara ýetmek üçin ir bilen turup, işe howlugyp, kyrk ýyl içinde ortaça ýylda bäş müň dollar gazanjak bolup, işe gidip-gelýän maşynyny aljak bolup, ömrüniň aglaba bölegini sarp edýändiklerini bilmeýärler. Ol zatlar adam üçin diňe wagtlaýyn bagtdyr. Örän gowy zat bolsa, biziň käbirimiz özümize ýaraýan zatlary edip, hakykatdan hem bagtly ýaşaýarys. Durmuşyňyza täzelikleri giriziň. Belki şol siziň bagtyňyz üçin ilkinji ädimiňiz bolar. Işe barýan wagtyňyz ýolda içgysgynç bolýandyr. Emma şol wagtyňyzy peýdaly zatlara sarp edip bilýärsiňiz. Ömrümiziň on üç ýylyny biderek telefona sarp edip geçirýäris diýip, Kembrij uniwersitetiniň alymlary belläp geçýärler. Ýöne wagtymyzy has peýdaly zatlara sarp etsek näme bolarka? Biznes meýilnamamyzy düzsek, bizde häzirki wagtda bar bolan internetiň üsti bilen öz ideýadyr pikirlerimizi başgalara ýetirsek, Bu tarapdan seretseň, özümize has-da köp wagtymyz galjak. Ýer şary hiç kim üçin durmaýar. Durmuş dowam edýär. Wagt, ine yza öwrüp bolmajak zat. Siz puluňyzy sowduňyzmy? Hiç zyýan ýok. Sizi dostuňyz ýeke goýdumy? Gorkara zat ýok. Dünýäniň ähli künjeginde hem şeýle. Gorkunç zat, haçanda siz wagtyňyzy ýitireniňizde, ol gidýär. Her näme etsegem, ýitiren wagtymyzy yza dolap bilmeýäris. Siz özüňize bagtly adam diýip bilýärsiňizmi? Eger jogap ýok bolsa, onda bir zatlary üýtgetmäne wagt boldy. Ýönekeýje zatdan başlaň. Siziň daş-töweregiňizi gurşap alan gowy zatlara üns beriň. Ol zatlara şatlanyň. Erbet pikirleriňiz bolsa, gerekmejek zat ýaly zibile atyň. Şonda siz has bagtly bolarsyňyz diýip, psihologlar aýdýar. Ilki seretseň, ýetmiş dokuz ýyllyk syýahat has gysga. Ýöne dünýä hem ýigrimi dört sagadyň dowamynda ösmändir. Siwilizasiýalar bir günüň içinde emele gelmändir. Tehnologiýalaryň ösüşi bolsa birnäçe hepdäň içinde amala aşmandyr. Biziň bilen hem edil şeýle. Gerekmejek zatlary aýyrmak, aňymyzy durlamak, bagtly bolmaga ymtylmak gerek. Bu günlükçe bolsa köp sag boluň dostlar. Siz öz wagtyňyzy dogry ulanýarsyňyzmy? Häzir öz durmuşyňyzda bir zatlary üýtgederdiňizmi? Soň geljekde ökünmez ýaly. Teswirlerde öz pikirleriňiz bilen paýlaşyň. Eger wideo göwnüňe ýaran bolsa, kanalymyza agza bolup jaňjagazy bas. Laýk goýup, wideony dostlaryň bilen paýlaşmagy unutma.